die wir auf fünf Seiten diskutiert haben, bitte lesen Sie sie nach oder stellen Sie Fragen. Wir sind überzeugt, dass damit unser Land viel schneller in die Klimaneutralität kommen kann. Danke.
Ech stellen Iech elo d'Proposition 13 vir, déi d'Stromproduktioun zu Lëtzebuerg behandelt. An de Mesuren hu mir de ganze Réseau zu Lëtzebuerg berücksichtegt. Mir schloe vir, den Undeel un erneierbar Energien zu Lëtzebuerg, dat heescht Wand, Waasser a Sonn, méi schnell ze erhéijen. D'Machbarkeit hu mir mat enger Studie vun der Uni Stanford ënnerstrach. Den Undeel vun erneierbar Energien zu Lëtzebuerg sollt bis 2030 bei 80 Prozent an bis 2040 bei 100 Prozent leien. Wann dëst Propositioun duerchgefouert gëtt an ëmgesat gëtt, hu mir nieft de Virdeeler fir d'Ëmwelt an de Klima och nach d'Méiglechkeet déi bëllegst méiglech Stroumproduktioun ze maachen, déi et am Moment gëtt. Zousätzlech, wat am Moment och relativ wichteg ass, erreeche mir eng méi staark Onofhängegkeet, wat d'Energieproduktioun ugeet. Fir dëst ze erreechen, ass et wichteg, d'Geneemegungszäite fir d'Wandrieder ze reduzéieren, multifunktional Flächen, zum Beispill agrar, mat Solarpanelen ze erzeugen,

Bei deenen nächste Propositione 14 bis 16 geet et ëm Efficacité énergétique an Energiespuere bei der Beliichtung. A punkto Energiespueren huet d'Aktualitéit eis ageholl. Lëtzebuerg ass elo am Gaang am Kader vun der Campagne Zesumme spueren, zesummen halen Mesuren ze huelen, déi mer scho laang hätte kënnen maachen. Besonnesch wat d'Beliichtung vun de Gebaier ugeet, ausser de Wunnhaiser, an d'Zäiten, gewëssen Zäiten owes an nuets. Wat d'Efficacité énergétique betrëfft, si schonn eng ganz Partie Mesuren am Gang ëmgesat ze ginn. Am Klimapakt zwee Punkt null sti fir d'Gemenge Mesuren dran, déi sech och deelweis an eise Propositiounen erëmfannen.

Net nëmmen drun ze bleiwen, mee och wierklech e Krack zouzeleeën bei der Ëmsetzung. Déi lescht Propositioun vum Grupp Énergies renouvelables betrëfft e ganzt anert Thema, et geet ëm d'Recherche an d'Entwécklung, besonnesch wat d'Klima an d'Energie ugeet. Wann een den internationale Ranking kuckt vun der Uni a vun all deenen Instituts publics, déi do ronderëm bestinn, ass dat schonn ganz remarkabel an encourageant. Besonnesch bemierkenswäit ass ee Ranking, dat ass den European Innovation Scoreboard vun 1921, wou Lëtzebuerg, vun, pardon, 2021, wou Lëtzebuerg déi siwent Plaz erreecht vu 27 Memberstaate vun der EU, an dat am Grupp Innovateurs notables a Strong Innovators. Dofir proposéiert de Bierger Klimarot d'Thema Recherche an Développement, d'Kooperatioun zwëschent dem Staat, zwëschent den Instituts publiquen a besonnesch der Privatindustrie ze verstärken an d'Finanzéierung vu Projeten de recherche ze diversifiéieren, mat zum Beispill Private-public partnerships oder mat Capital à risque, Venture capital. Wa mer just kënnten fir de Cycle 2 vum KBR Energië renouvelables missten dat resuméieren, da giffe mer einfach soen, méi Energie, méi erneierbar Energie a méi schnell, wann ech gelift. Merci.

Nous parlons des inondations et des périodes de sécheresse. Pour ces raisons, le Klima Birgerraud propose.
Ëffentlech Acteure mussen e Modellbeispill ginn an eiser Gesellschaft, déi endlos Versigelung vum Buedem ophalen an réckgängeg maachen, Verdichtung vun der Bausubstanz, proaktiv Baulücken opkafen an aktiv um Marché sinn, Well de Marché déngt net der Allgemengheet, wa mer eis Ierfschaft ofrappen, endlos Bauschutt produzéieren, net genuch sozial an abordabel Wunnengen hunn fir eis Gesellschaft. Ambitiéis Ziler brauche mer, wou mer 25 Prozent Biodiversitéitsfläch hunn, am Gaart, um Daach oder um Parking. wou mer eis Gebaier carbon negative bauen a wou mer renovéieren, anstatt nëmmen ofzerappen, an eist Bautereglement harmoniséieren, net no arbiträren Zuelen, mee no gemeinsamen Ziler vun Nohaltegkeet, Gerechtegkeet a Wuelbefannen.
Une gestion coordonnée de l'espace est nécessaire, mais celle-ci n'est pas suffisante. Notre deuxième thème concerne la mise en place d'un nouveau passeport énergétique pour tous les bâtiments.

Pour répondre à ces enjeux, le Klima Birgerrouth propose. Mir proposéieren e Building Life Cycle Management Passport, deen de ganze Carbon Footprint vun all Gebai transparent dokumentéiert, net just d'Consommatioun vun Energie, an wou d'Zirkularitéit d'Zirkularitéit vun all Baumaterialen obligatoresch ass, Circular by Design.

Pour rendre concrets les engagements du PNEC et soutenir ses projets, le KBR propose. Mir brauchen e legale Kader fir alternativ Wunnformen ze erlaben, souwuel alternativ physesch Gebailechkeeten, sou wéi och alternativ sozial Wunnformen. Mir mussen och kucken, dass all nei PAP an och aner Projeten am Sënn vun enger fifteen minute city sinn, wou eis Aarbecht, Wunneng a Schoul, Fräizäitgestaltung an etlech Servicer net méi wäit wéi 15 Minutte vunenee fort sinn. Dës steigert net nëmmen d'Liewensqualitéit, stäerkt d'sozial Bindungen, mee och spuert massiv un CO2. Mir brauchen e Regëster fir all eidel Terrainen a Gebailechkeeten an entspriechend signifikant Mesuren, fir déi Situatioun ze änneren. Mir brauchen och eng Harmonisatioun vum Konzept PAG, dee leider net méi am Déngscht steet vun de Bierger an och net vum Land. Beispiller kenne mer, meng ech, all genuch. Mir wëllen onbedéngt eng besser Gestaltung vum Espace. Mir wëllen eng absolut Karbon-Neutralitéit. Mir wëllen alternativ Wunnforme fërderen, nohalteg opgebaute Quartieren an ëmgestalt Dierfer a Stied. D'Problemer a Relatioun mat der Constructioun si mënschegemeet, also sollte mer och capabel sinn, déi ze léisen. Onbegrenzte Wuesstem ass eng Illusioun a mir mussen de Courage opbréngen, fir dat ze thematiséieren an Léisungsvirschléi ze proposéieren, wéi esou eng Welt kann ausgesinn. A virun allem eng Zukunft fir eis Nokomm. D'Léisunge ginn et schonn, mir mussen se just ëmsetzen. Also wa gefrot gëtt, ob mir als Gesellschaft bereet sinn, méi ze maachen, menge mir, dass dat e klore Jo ass. Mir brauchen Courage, Kreativitéit a Leadership. Merci fir Är Präsenz a fir Är Zäit.
D'Laure an ech presentéieren Iech elo eis Propositiounen ëm den Themeberäich Gestioun vum Offall, an dat ronderëm véier Wierder, Reparéieren, Reutiliséieren, reduzéieren a recycléieren, Zu den éischten zwee Wierder reparéieren a reutiliséiere folgend Iwwerleeungen. Haut ass den elektronesche Schrott mat méi wéi 53 Milliounen Tonne weltwäit am Joer 2019 deen Offall, deen am meeschten zouhëlt. An d'Kleeder sinn no Ernierung, Logement an Transport déi Konsumgidder, déi dee gréissten negativen Impakt op d'Klima hunn. Eis Haaptiddi, fir de Bedarf un Energie massiv ze reduzéieren an d'Ressourcen ze schounen, soll d'Flécken an d'Rekonditionéiere vu Saache méi attraktiv gi wéi nei kafen. D'Propositioun Nummer 28 viséiert d'Liewensdauer vun de Geräter ze verlängeren duerch ënnert anerem folgend Mesuren, D'Regierung soll all D'Regierung soll all europäesch Moossnamen an deem Kontext, wéi d'Verbidde vun der Obsolescence programmée, d'Durabilitéit an d'Reparabilitéit vu Geräter aktiv ënnerstëtzen an nach an dëser Legislaturperiod an déi national Legislatioun ëmsetzen. Déi legal Garantie op gefléckten a rekonditionéierte Geräter soll verlängert ginn. Eng Obligatioun fir Produzente soll agefouert ginn, fir dass eng Reparatur och nach no e puer Joer méiglech an ekonomesch rentabel ass. D'Propositioun 29 viséiert de Konsument dozou unzehalen, fir d'Flécke vun engem Gerät dem Neikaf virzezéien, mat ënnert anerem follgende Moossnamen, e finanzielle Bonus fir de Konsument, deen e Gerät flécke léisst, wéi rezent an Éisträich agefouert, d'Erweidere vun der Ecotrell-Tax op eng Ecotrell-Plus-Tax, wou de Plus da soll benotzt gi fir de Secteur vun der Reparatioun ze developpéieren, Eng Taxe de mise en circulation aféiere beim Kaf vu méi deieren Apparater, wéi zum Beispill engem Frigo, enger Televisioun. An zum Schluss déi vläicht wichtegst Proposition, d'Nummer 30, d'Sensibiliséierung vum Konsument, deen als ganz wichtegen Acteur duerch säi Kafverhale ka bewierken, fir vum Prinzip, Produzéieren, benotzen, wechgeheien, ewechzekommen. E Prinzip, deen haut nach vill ze vill eis Ekonomie bestëmmt.
Merci Fernand. Nach ëmmer am Kontext vum 4 R, a méi spezifesch wat d'Reduzéieren an d'Recycléieren ugeet, ass d'Objektiv vun deenen nächsten zwou Propositiounen, manner Offall ze produzéieren, virun allem Offall, deen net ze recycléieren ass. Mat der Reegel, dee beschten Offall ass deen, deen een net mécht. E bësse Kontext, 2020 huet Lëtzebuerg 790 Kilo Offall pro Awunner produzéiert, dat sinn Eurostat-Zuelen, wat eis op déi zweet Plaz bréngt europawäit. Dat soll keng Fatalitéit sinn a mir fannen als KBR, dass méi muss a ka gemaach ginn an deem Beräich, virun allem wëll Handelen an dësem Beräich relativ gënschteg zu enger wesentlecher Verminderung vun Emissioune ka féieren. Duerfir viséiert eis Proposition 31 eng méi strikt Applikatioun vum Prinzip pollueur-payeur an d'Aschränkung, voire de Verbuet vun net recycléierbare Materialien. Déi Mesuren, déi mer proposéieren, sinn éischtens d'Aféierung vum Prinzip vun der Verantwortung vum Importateur oder vum Producteur vu Materialien, déi net ze recycléiere sinn, an zwar an alle Beräicher, Constructioun, alimentaire, sanitaire zum Beispill. Zweetens, a Fäll, wou dat net méiglech ass, op d'mannst eng kloer Labelliséierung vun dëse Materialien. D'Proposition 32 viséiert eng Optimiséierung vun eise Recyclingsystemer. Mir hu jo scho ganz gutt Recyclingzentren, heiansdo si se nach ze wäit ewech vun de Bierger. Eng Mesure wier also, se nach méi no un alleguerten d'Leit ze bréngen. Eng weider Mesure wier, Trennpoubellen opzestellen an alleguerten den Espace public an net recycléierbar Materialien ze verbidden a Schoulen oder am Événementiel. Zum Beispill kritt een op der Fouer nach Fritten a senger plastiks Barquette, déi een dono ewech geheit. Eng aner Mesure fir d'Bevëlkerung besser ze encouragéieren, fir déi ganz Gamm vu Poubellen ze benotzen. Dozou gehéiert och déi biodegradabel Poubelle. Heiansdo ginn et do Problemer, wëll a Residencen de Syndic déi muss ufroen an d'Leit net fräi sinn, déi ze benotzen, wa se wëllen. Eng aner Mesure fir eng verstärkte Sensibiliséierung vun de Bierger, notamment vun de Jonken, och wat den Zyklus vun de Ressourcen a vun de Materialien ugeet, déi mer brauche fir eise Konsum. Och kinnt een d'Consignesystemer fërderen. Et gëtt se jo, mee manner wéi nach virun 30 Joer, sief et mat Subventiounen. Finalement soll een d'Leit, virun allem déi Jonk natierlech encouragéiere fir alternativ, innovativ Emballagen ze fannen par rapport zu deenen herkömmlechen, net erëmverwäertbaren Emballagen. Voilà, dat sinn eis Propositionen zur Gestion des déchets.

An eisem Grupp hu mir Theme behandelt, déi transversal iwwer all Aarbechtsweekender ëmmer nees opkomm sinn, awer net vun engem Grupp eleng konnten opgegraff ginn. Ee Beispill heifir ass d'Sensibiliséierung vun der Gesellschaft, d'Propositioun 48. Well eng Privatpersoun kann mat sengen Aktiounen scho vill bewierken fir de Klimawandel ze bekämpfen. Hei ass awer wichteg, dass d'Mentalitéit vun de Leit geännert gëtt an d'Bewosstsi fir klimathematesch Léisunge gefërdert gëtt. Hei proposéiere mir eng 5 minutteg Emissioun op der Tëlee oder och um Radio mat kuerze verständleche Videoen iwwer klimathematesch Léisunge souwéi verbonne mat engem Quiz. Des Weidere proposéiere mir individuell zougeschnidden Workshops op den Aarbechtsplazen, déi sech dem Thema Klimabewosstsinn widmen. Mee net nëmmen ass d'Sensibiliséierung vun der Gesellschaft wichteg, mee et ass och essentiell, dass den nohaltege Liewensstil zu Lëtzebuerg facilitéiert gëtt, andeems ee Strukture schaaft, déi d'Kreeslafwirtschaft ukuerbelen. Esou Strukturen, sougenannten Eco-Villages, ginn et zwar schonn, wéi de Beno Village zu Esch, mee dës misst nach méi gefuerdert ginn an et soll et iwwerall op der an alle Regioune vu Lëtzebuerg ginn. An dësen Eco-Villages kéint een dann Objete vu Miwwele bis Kleeder a Bicher an elektronesch Geräter ofginn, wann ee se net méi brauch, aus ausléinen oder och second-hand kafen. Esou hoffe mir, dass de Konsum an e Besëtz u Wichtegkeet verléieren an esou méi op eng Sharing Economy gesat gëtt. Dest giff och en indirekten Impakt op d'COC-Emissiounen vun all Individualpersoun hunn.
Ech kommen dann op d'Propositioune 45 a 46, déi sech dem Handwierk widmet. An zwar empfanne mir et als wichteg, Mesuren auszuschaffe fir d'Handwierk wäertzeschätzen, well e Mangel un Handwierker besteet zu Lëtzebuerg, an der Groussregioun an doriwwer eraus. a mir aktuell, elo an och an Zukunft op dës Beruffer staark wäerten zréckgräife mussen, fir iwwerhaapt an der Lag ze sinn, d'Mesurë vum PNEC ëmzesetzen. Dofir hu mir Mesuren ausgeschafft, déi an der Schoul usetzen. fir hei am Land Jonker ze motivéieren, dee Wee ze goen, fir eng Ausbildung, an och Mesuren, fir herno de Beruff u sech méi attraktiv ze gestalten. Dann kommen ech kuerz op déi lescht Propositionen, dat heescht d'Propositionen 51 bis 56. sprangen ech kuerz no hannen an duerno komme mer erëm zréck. Do geet et ëm d'Educatioun an de Schoulen, souwuel am Fondamental wéi och am Secondaire. Nieft der Sensibiliséierung vun den Erwuessenen, déi mer schonn ugeschwat hunn, ass et och wichteg, datt d'Kanner, also empfanne mir, datt d'Kanner eng wichteg Perspektiv bidde fir an Zukunft responsabel mat eisem Planéit ëmzegoen. D'Educatioun vun de Kanner ass och en Thema, dat op ganz ville vun eisen Aarbechtsweekender ëmmer erëmkomm ass. Hei war et eis virun allem wichteg, Mesuren auszeschaffen, déi net vill kaschten an direkt ëmzesetze sinn, mam Zil, Ëmweltschutz zur Normalitéit am Alldag ze maachen, fir Enseignanten a Schüler. an awer och Experten an déi divers Instanzen, déi am Land schonn existéieren, déi sech mam Klima auserneesetzen, déi mat der Schoul méi ze vernetzen.
Villmools Merci Clara, villmools Merci Svanja, villmools Merci Iech alleguerten. Dir Dammen an Dir Hären, mir hu keng Zäit méi. 't ass eng Minutt virun zwielef. Mir mussen elo handelen, wa mer dat 1,5 Grad Zil vu Paräis nach erreeche wëllen. Sougenannt Kipppunkter droen net nëmmen iwwerschratt ze ginn, mee si schonn iwwerschratt ginn. Mir hannerloossen zukünftege Generatiounen irreparabel Schied, fir déi mir eng kollektiv moralesch Verantwortung droen. An och schonn haut hu mir verännerte Liewensbedéngungen, déi mir spieren. Mir brauche just d'Iwwerschwemmungen d'lescht Joer ze kucken oder déi extrem Dréchent a ganz Europa iwwer dëse Summer oder e Bléck a Pakistan ze werfen. De mënschegemaachte Klimawandel zerstéiert d'Natur, eng Natur, déi, wa mer se richteg notzen, eis als Verbündete beim Klimawandel kann hëllefen. Dëst ass d'Propositioun Nummer 50. Wa mer d'Natur also clever asëtzen, kënne mer souwuel CO2 bannen, wéi och CO2-Emissiounen evitéieren, mat Hëllef vun der Natur. Wichteg ass och de Waasserschutz, virun allem d'Installatioun vun Zëtteairën. Dëst ass d'Propositioun Nummer 49. Wärend dem Corona-Lockdown konnte mer nach alleguerten e bëssen driwwer schmunzelen, wann de Toilettepabeier net méi virräteg war. Wann d'Waasser op eemol knapp gëtt, dann ass dat net méi esou witzeg. Mee ech weess, dass mir alleguerten hei am Raum an hei am Land, dass mir alleguerten eis Wënsche vun déifstem Häerzen dass eis Kanner a Kandskanner eng Welt kënne virfannen, esou wéi mir se konnte virfannen. An dowéinst biede mir als Klimabiergerrot d'Politik dofir, de Klimawandel zu enger politescher Prioritéit ze maachen. Mir bieden d'Politik, déi Mesuren, déi mir als Klimabiergerrot virgeschloen hunn, esou gutt wéi méiglech ëmzesetzen fir eise Kanner an zukünftege Generatiounen eng liewenswäert Zukunft ze erméiglechen. Stonich, Merci. Wann Der Froen hutt direkt zu eisem Grupp, da ganz gären. Ansonsten géif ech vläicht den Här Raphaël Thijssen eng Kéier. Bieden no vir ze kommen, ausser Dir hutt schonn eng direkt Fro un eis, oder mir alleguerten einfach.

Ech hunn geduecht, dass mer d'Participants alleguerten do réunéieren, fir dass déi Leit am beschten hir Froe kënnen beäntweren. Jo, Rapporter elo.
Ierwe Joël, Laurent Schmit vu Reporter.lu, Wann ech richteg informéiert sinn, dann hutt Der jo de Moien de Ministeren Är Propose virgestallt. Wéi war dann do déi generell Reaktioun? Kënnt Der do schonn eppes derzou soen? Ech adresséiere lo allgemeng d'Fro. Ech.
Ganz attentivement nogelauschtert an opgeschriwwen. Dir schreift am Préambule, et hätt fir gewësse Lektiounen aus dem Prozess ze zéien, vun der Zäit, vun der Method, wéi ee sech organiséiert a wéi et vläicht och elo weidergeet mat engem änleche Forum. Kann Der do vläicht e bësse soen, wat fir Iech déi wichtegst Lektioune sinn, déi ee lo kann zeréckbehalen.
Ech muss soen, an der Preambule steet un éischter Stell, dass mer ganz frou sinn an houfreg sinn, dass mer déi Missioun kritt hunn an dass mer der Meenung sinn, dass nëmmen aacht Méint wierklech ganz, ganz positiv Resultater virzeweise sinn. dass mer als Biergerrot eis wierklech beméit hunn, fir och Virschléi ze maachen, déi ëmzesetze sinn, an dass mer hoffen, dass duerch eise Rapport och déi ganz Bevëlkerung nach eng Kéier zousätzlech e bëssen Opdriff kritt, fir sech an déi Richtung ze beweegen. Wat mer natierlech och gläichzäiteg gemaach hunn, ass e bësse reflektéiert iwwert reflektéiert iwwert D'Erfarung vun där relativ eenzegaarteger Form vun Demokratie, wou mer frou sinn, datt de Premier déi iwwerhaapt initiéiert huet, ech mengen, dat ass net d'Regel zu Lëtzebuerg, a wéi bei all Prototyp, deen ee probéiert, et sinn natierlech verschidde Saachen, déi besser ginn, verschidde Saachen, déi manner gutt ginn. Ënnert anerem hu mer eis d'Fro gestallt, wat den Zäitrahmen ubelaangt. Dir wësst vläicht, datt se schonns eng Kéier verlängert ginn ass. Mir sollte schonns am Juni, Juli fäerdeg sinn. An dat war manifestement ze kuerz. Ee Punkt, wann ee 60 Leit plus 40 Suppléanten beieneen hëlt, ass et och sënnvoll. Mee dofir hätt mer e bësse méi Zäit am Ufank gebraucht, fir iwwert d'Gouvernance nozedenken. Dat heescht, wéi si genau d'Reegelen, wat mer ofstëmmen an esou weider. Dat si Saachen, déi mer en cours de route fonnt hunn, déi awer net zu gréissere Problemer gefouert hunn. An dann hu mer eis natierlech d'Fro gestallt, ech menge Klimawandel gëtt elo net mat deem Rapport hei geléist. Mir gesinn, dass et an der Welt geopolitesch Ëmwälzunge gëtt an ëmmer erëm nei Saache gëtt. Et hu mer d'Fro opgeworf, ob d'Regierung net soll iwwerleeën, fir eng méi perenne Struktur, wou d'Bierger agebonne sinn, fir Klimawiessel an Dérèglement climatique ze behandelen. Dat sinn esou déi grouss. Punkten.
Eng Fro, déi ech mir nach gestallt hunn, Dir hutt et, e puer vun Iech hunn et gesot, dass déi Mesuren oder déi Proposen, déi Dir maacht, am Kader vum PNEC sollen afléissen. Mee meng Impressioun ass, dass eng Rei Saachen do awer e bëssen doriwwer erausginn, zum Beispill PAG, PAP oder Teletravail. Hutt Der do vläicht Assurancen och vun der Regierung kritt, fir dass dat och a Consideratioun geholl gëtt, oder ass dat elo eppes, wat nach ze kucken ass souzesoen?
Ech improviséiere elo e bëssen. Ech mengen, et waren dräi Ministeren de Moien do, déi hu sech Zäit geholl, fir eis nozelauschteren. Mee si hunn awer och gesot, Wa se dat gesinn, wat mer do zesummegeschriwwen hunn, dann geet et mat deenen dräi Ministeren net duer. Dat heescht, et missten nach aner Ministeren ronderëm den Dësch sëtzen. An dofir ass d'Iddi op den Dësch komm, fir ze soen, Wär et net sënnvoll, fir dat d'Porte-parollen och bei een oder deen anere Ministère och nach eng Kéier virstelleg ginn, well se justement iwwert déi dräi Ministèrë erausgeet. An ech mengen, dat soe mer elo schonn dem Statsminister Merci fir déi Idee op den Dësch geluecht ze hunn. Merci.
Robert Schneider vum Tageblatt. Just ganz kuerz, et ass mir opgefall a verschiddene vun Äre Proposen, Themen, si Virschléi, déi am Fong scho realiséiert goufen, zum Beispill am Offallwirtschaftskonzept, do hu mer jo en neit Gesetz kritt, do sinn eng, wat d'Recyclingzentren ugeet, déi solle jo elo vill méi déi regional, vill méi lokal entstoen, inwiewäit hutt Der bestehend Projeten oder bestehend Gesetzer consideréiert bei der Ausaarbechtung vun Äre Proposen? Dat wär meng Fro.
Jo, merci. Mir hunn dat Gesetz natierlech, mir kennen dat a mir wëssen, datt et amgaang ass implementéiert ze ginn. Mir sinn awer nach net esou wäit. Dofir wollte mer trotzdeem ënnersträichen, datt et fir eis wichteg ass, datt déi Saache kommen, och wann et schonn an der Maach ass. Ech ka just fir de Grupp Offall schwätzen.
Kënnen och dat nämmlecht soe fir de Plan, de Klimapakt 2.0. Do hunn ech scho gesot gehat, datt do schonn eng ganz Partie Propositionen dra sinn, déi sech och bei eis erëmfannen, well et derwäert ass, fir dat nach eng Kéier ze ënnersträichen, a mir wuel probéiert hunn, fir innovativ ze sinn, mä awer mir konnten d'Rad net nei erfannen. Dat heescht, et si Saachen, déi schonn am Gaang sinn, mä de Message ass do ganz kloer, Fuert esou weider, mä maacht wann ech glift nach méi schnell.
Pierre Reyland vum 100,7. Eng allgemeng Fro mat engem konkrete Beispill. An d'Fro ass e bëssen un dat, wat de Laurent Schmit scho virdrun gesot huet. Also et ass e bësse, Wat maacht Dir, wann Der géift mierken, datt datt vill vun Äre Proposen dann awer net giffen ëmgesat ginn an als konkret Beispill, Dir fuerdert en Tempolimit 110 an 90, jee nodeem wéi ee fiert. Dat ass eng Propos, wou ee vläicht kéint soen, dat ass realistesch, kéint gemaach ginn. Wat maacht Dir, wann et net gemaach gëtt, dat an aner Mesuren?
Mir sinn de bonne foi hei an de Moien an deene Gespréicher ass eng gewësse Volontéit do gewiescht. Mir wëllen eis net op eenzelne Mesurë festhalen a soen, wann eng Mesure net direkt kann ëmgesat ginn oder zu engem spéideren Zäitpunkt, dass et en Échec ass. Mee et ass eng Volontéit do, fir esou vill wéi méiglech vun deene Propose mat eranzebréngen. An dat heite weist jo just, si mir als Gesellschaft bereet an déi Richtung ze goen. Dat soll en Impuls ginn, fir d'Politik kënn an déi Richtung ze goen mat deem Support. Merci.
Sidd Dir mat Äre Fuerderunge, Jean-Marie Jacoby, Unguided Missile aus der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, sidd Dir net e bësselchen aus der Zäit gefall? Well Dir hutt jo elo guer net berücksichtegt, datt mer mat den anti-russesche Sanktiounen an der EU eng Deindustrialiséierung kréien an do fale mer, mir maachen a méi kuerzer Zäit dat selwecht, firwat d'Ukrain 30 Joer gebraucht huet, an da muss mer jo e Krich maache fir nees CO2 ze produzéieren, oder wéi?
Kënnt dann déi genau Fro, wann ech géif Necker formuléieren. Majo, doduerjer datt mir géinteniwwer vun de russeschen Energieträger elo e Boykott maachen an dann Energiepräisser hunn, mat deenen et net méi méiglech ass an der Industrie ze produzéieren, well een net méi konkurrenzfäeg ass. Et hunn jo elo schonns en etlech Wierker opgehalen an en etleche Länner. Ech kënnt der d'Aluminiumindustrie an der Slowakei nennen, ech kann d'SKW Stickstockwerk bei Priesterniz nennen an an an an. Mir kréien elo en AdBlue-Mangelproblem um Enn. Jo, ech weess net, gi mer zréck an d'Mëttelalter op déi Aart a Weis. Zumindest kréie mer en Europa, dat nees en Agrarstaat gëtt.
Ma da mellen ech mech zu Wuert, well ech jo d'erneierbar Energien e bësse méi intensiv behandelt hunn. A mir si spéit drun, mir si wierklech spéit drun, wa mer bedenken, datt mer virun zéng Joer nach déi gréisste Solarproduktioun an Europa haten a mir eis déi selwer zerstéiert hunn. Wa mer dat verfollegt hätten, direkt vun Ufank un, dann hätte mer elo guer keng Problemer mat eiser Energie, mat der elektrescher Energie. Mir wäeren da schonn op engem Punkt, wou déi Froen, déi Dir, Monsieur, gestallt hutt, guer keng Froe méi wieren, well mer kee russescht Gas géinge brauchen, fir verschidden Uwendunge schonn, mee mir kéinte vläicht da Waasserstoff produzéieren, mat deem Iwwerschoss un elektresch Energie, dee mer scho produzéiere géifen duerch erneierbar Energien. An dowéinst Fannen ech soll een dat net mat Angscht entgéint wierken, dat grad dee Krich, dee schlëmme Krich an der Ukrain ass, an dat mir Problemer, wirtschaftlech Problemer an energetesch Problemer wäerte kréien, mee déi musse mir eben als Gesellschaft entgéint wierken a probéieren dat Bescht draus ze maachen. An dat Bescht ass eben esou schnell wéi méiglech erneierbar Energien ze bauen, den Taux esou krass ze erhéijen, dat mir net méi vu russeschem Gas ofhängeg sinn. Huet dat Är Fro beäntwert? Net ganz. Net ganz. Dat léist de kuerzfristege Problem, dee mer elo hunn, leider guer net. Jo, kuerzfristeg hutt Der Recht, mä dee Problem hu mer eis selwer ze verscholden. Wann d'Industrie fréck ass, ass se fréck, da kënnt se net méi erëm. Dat ass richteg, wéi. D'Mënschheet gëtt ëmmer grad a Krisenzäiten dozou gefordert, fir méi Innovatiounen ervirzebréngen. Mir hunn all Kéiers bewisen, wann drop ukënnt, si mer bereet, eise Liewensstil ze wiesselen. Wéi d'Covid-Kris komm ass, du ware mer ganz schnell, well mir gemierkt hunn, et ass eng Urgence, mir mussen handelen. An dësem Fall versiche mer och dat Bescht fir esou schnell wéi méiglech ze handelen. Europa schafft jo zesummen. Ech mengen, et ass net um Klimabiergerrot fir d'Problematik vun der Energie an der Ukrain elo hei ze léisen, mee ech denk u Ustéiss ze ginn, wéi kënne mer doraus erauskommen, esou schnell wéi méiglech, dass dat ni méi geschitt. Merci.
Ech mengen, ech spieren vun Ärer Säit da dës Argument, wou mär ze gross wirtschaftlech Schwieregkeeten hunn wegen der geopolitescher Situatioun, da kënnen mir ons den Klimaschutz nëmmer leeschten. Und da mengen ech, song mir, nee, mir müssen ons den Klimaschutz leeschten. Ech fannen, mir sollten och den antirussesche Sanktiounen

Ech hätt eng Nofro zum Prozess. An zwar schreift Der hei am Ufank vum Rapport beim Choix vun den Intervenanten, dass do de Risiko vun engem Hijacking hätt solle verhënnert ginn. Kënnt Der just e bëssen erklären, wat do, wat dat, wat do de Background ass vun där Remarque?
Ech mengen, déi Fro gi mer als Klimabiergerrot un den Organisateur zrëck. An ech mengen, deen do Text ass do, ass do geschriwwe ginn. Dofir, ech giff ee vun den Organisateure vläicht froe fir dorop. Merci.
Philippe Beck ass mäin Numm, Matorganisateur vun deem ganze Prozess. A fir déi do Fro kuerz a kompakt ze äntwerten, Et ass eis drëms gaang, d'Bierger schwätzen ze doen, ënnert sech, ënnert sech ze deliberéieren an net déi Debatten, déi Diskussiounen, déi Positiounen, déi et scho ginn an der Gesellschaft, déi vertruede sinn, déi ze reproduzéieren. Déi wollten evitéieren, datt mer do vum. déi aktuell och beienee-ruffen an den Débat public politique, wéi et e scho gëtt, reproduzéieren. Dat heescht, mir wollten do d'Leit équipéieren, hinnen déi Bühn ginn, den Débat, d'Déliberatioun erméiglechen, mee évitéieren, dass de Prozess gehijackt gëtt, fir deen Term ze benotzen. Mee wann een elo kuckt, déi Visitte ginn opgezielt, wou d'Membere waren, iwwerall, dat si jo schonn Acteuren, déi am Débat dra sinn. Also dat kann jo net Dat si jo keng neutral Acteuren an deem Sënn. Also ech froe mech, awéiwäit datt een dat kann iwwerhaapt evitéieren, vue datt deen Debat jo an der Gesellschaft ass. A wat schléisst een dann aus a wat hëlt ee eran? Also dat ass e bëssen do, wou ech mech gewonnert hunn. Well ech menge mir waren do, fir e gewëssen Input ze ginn aus eisem Point de vue, mee d'Leit waren natierlech fräi, hir Lektüren ze maachen, mat Leit ze schwätzen a virun allem och iwwert, an der zweeter Phas am Summer, Déi Propositiounen, wéi se an der Ausarbechtung waren, och bei aner Acteuren ze droen a si ëm Avis ze froen. An dat ass och, meng ech, duerchgehend an den Ekippe geschitt.